Jo, hei si mer enke kuerz virun de Feierdeeg, jo Chrëschtdag. Mir hate jo lescht Woch hei zesumme mam Eric, en ass och nach ëmmer iwwregens hei, Salut!
hate mer jo déi japanesch Anniversary Box opgemaach an haut maache mer dann d'Uta Premium Box, besser gesot och Collection op vu Celebrations, déi et extra gouf fir déi 25 Joer, déi an Europa an an Amerika ukomm ass. Jo, dann paken ech se mol aus. Jo dann no engem kuerze Schnëtt man mer dann d'Këscht op. Jo dëse Paket den hu mer scho méi oft um Kanal opgemeet, oder? Déi do leider nach net, mee wéi gesot déi kascht och ëm déi 300 Euro, ass och schwéier ze kréien. Dat hat een oft an de lëtzebuergesche Geschäften de Problem, sollt een kréien. D'Geschäft am Endeffekt hu se se och net krut, well se och esou vergraft gouf. Dass een de Freue bei de Pokémon nees besonnesch gëtt vill kaaft. Et si vill Leit, déi bunkeren alles dann doheem oder se verkafen deen fir sau iwwerdeiert Präisser. Also de normale Präis ass meng ech 299 Euro gewiescht, mee et ginn awer och scho Präisser ëm 500 Euro bis bei 600 Euro hei gehandelt. Jo, also wéi gesot, mir hunn hei zwou Metal-Kaarten dran. Dat ass de Pokeball an de Pikachu, déi mer lescht Kéier och an där japanescher Box haten. Dann hu mer eemol de Glurak an de Pikachu vun dem éischte Set, awer als Reprint, also och als Gold Rare. Dann hu mer hei e Gluchatpin, also dat kann ee sech un d'Kleeder hängen, zwou Mënzen an dann hu mer hei 17 Pokémon Celebration Boostere mat jeeweils 4 Kaarten dran, 8 TCG Booster Packs, dat weess ech elo net wéi eng dat sinn. Dat sinn déi 8 normal, do wäerte mer déi mol anzwiewen bäi. Ah dat si sou Themen, ëmmer déi nei Sets, jo. D'Sätz gewiescht vum leschte Joer, ass ëmmer e klenge Bonus dobäi. Dat ass elo vläicht net fir eis esou interessant. Mir maachen se trotzdeem fir iech op, wou ech awer elo drop pochen an drop hoffen, dass der am 17 Buchstabe vläicht nach ee kleng Hit maachen, wou mer nach net hätten. Ok, an dann hu mer nach esou e klengen Tips and Tricks Guide fir ze spillen an da liesen ech hei nach 3 Storage Boxes.

Do ass halt e bësse Pech, dass ech och schonn drop nach kënne hei no. Da man mer déi elo op. Also wéi gesot e schéinen Design mat all de Starteren hei am wäissen ronderëm gemoolt, e bësse wéi bei eiser Rumm. An natierlech eist Logo, beim leschte Kéier hat mer jo déi 25, déi japanesch, an dat han ass eist USA an EU Logo. Ok, dann déi ass elo mat engem Ritschratsch zou, oder? Nee, Magnéit. Déi ass elo magnéitesch, ass et nach speziell? Ech haten se ëmmer un. Eieiei, dat ass. Direkt anert Material.
Lo wees ech guer net wéi ech mech hei muss unleeën. Du lees se lo am Fong just hei hinnert.
Voilà mir leeën se lo sou do hinnert an dann zéie mer dat Bild eis eng Kéier nach fir d'Leit fett esou frame on. Och ganz schéin Designer. Lo kann d'Meregin hei dräi Këschten opmaachen. Also fir d'éischt huelen ech dann emol dat Buch do raus. Ech maachen eng Kéier de Fackel ab. En plus dat hei ass dat normaalt an dat do ass en extra wëll et.
eng ultimativ Premiumbox ass. An den, den Inhalt bannen ass awer den nämmlecht, oder? Den Inhalt ännert och e bëssen, kann eng Kéier esou. Dat ass sou e bësse lo dee Katalog mat de Kaarten zesammelen, oder?
Dat ass eben, wou alles erauskamm ass. Dat ass ëmmer esou e bësse Resumé, dat wat s du elo lénks hues. Aha. Do kritt Der elo ee, am Fong, de Flashback vun all eise Kaarten, déi mer elo speziell gezunn hunn, a verschidde Kaarten, déi mer elo, dat ass ee bësse d'Geschicht vum ganze Set, déi et do erugëtt. Erkläert gëtt. Et war eben elo och fir Gérard ofzeschléissen eng Luax-Box erauskomm. E klenge Spoiler, do maache mer ee Schnéck dofir. Ok, dann huele mer dat éischt, den éischten Tirang. Mat der Goldkaart gesinn ech elo schonn direkt
de Pokéball an de Pikachu. Déi jo ech si relativ nämlech ass si japanesch si dat sinn dës gëtt den Text och actually liese kann. An och d'Récksäit ass rëm déi europäeschen Design. Ech wosst guer net, datt déi ënnerschiddlech Récker hunn. Ech pake se aus, ne? Muss aus, ok. Ginn et zwar e puer Leit, déi bis déi entjäit ze loossen zou. Jo genau, dat kennen ech. Mee dëst fir mir maachen se an eis Binder elo en plus direkt. Schéin chronologesch iwwert déi aner Farwen do. Mat Lareckere kënne mer kucken. Jo, mir fällt och gläich direkt en Ënnerscheed on. Dat ass lo guer net sou e feste Karton wéi elo déi. Kënne mer direkt an de Kapp maachen. Kënne mer eraushuelen, jo. Ganz gemaach.
Ginn natierlech och e puer Ënnerscheeder. Grad d'Logo gesäit ee lo. Bei de Japaner ass dat e komplett anescht. Och iergendwéi komesch, dass mir sou e. Ech fannen dat Logo lo guer net esou cool, ech fannen dat japanescht e bësse méi, et huet méi Stil. Jo, méi retro vläch, fannen ech. Genau, an.
Fir de Mixer, den europäeschen Marché, deen ass alt méi op d'Deckelcher vum Pikachu do rausgaangen, do gesäit een och e bëssen d'Differenz erëm. Genau, et hei spiert een och, dass en e bëssen, also e bësse Gewicht hunn déi Kaarten, méi Gewicht, wärend déi hei awer Pabeier sinn. Jo. Ok, an och vun der Raritéit hier, natierlech sinn déi japanesch do vill méi blénkeg.

Vun der Qualitéit hier, dee gesitt och vläit elo, ass awer och schonn eng anstänneg Qualitéit. Jo, do kann ee seng Karte gutt verstauen, grad sou wann een halt wëll e bëssen eng Sammlung hu mat net sou deiere Kaarten, kann een déi halt gutt verstauen. Oh, déi hei si relativ schwéier, wat ass do dran? Dat sinn ëmmer 10 Päck, also 10 Kaarten dran. Ok. Dann elo d'Petn Highlights.
Sou, da fänke mer mol mat der Mënz un, dat onspektakulärst. Also dat ass halt, actually dës Kaart war eng Mënz an aneres, dat war Plastik.

Genau.
Jo, d'Mënz halen ech enker kuerz an d'Kamera, dat ass halt e Pikachu-Kapp an hannen e Pokémon-Logo. Dee misst een normalerweis kennen. Dee misst een kennen an de Mike hat och schonn eng an der Amazon Artgesch fir iech do gezunn. Ok. Sou, elo hu mer zwou Kaarten, déi gesi relativ héichwäerteg aus. Eemol den Pikachu an eemol de Glurak aus hirem éischten Design vun deemools an dat als Gold Variant. Oh dat geet nach vir un ja ja. Ok de Réck ass jo ins ok ech haten dee gesi dat jo dat mierkt een. Dann kann ech eng normal Kaart dréien well de Réck ass jo. Ech kucke just schonn eng Séier raus. Do géif et mech schonn direkt interesséieren däerf een déi iwwerhaapt spillen well de Réck sou anescht ass. Do gesäit een d'Differenz. Genau also hei ass alles vergoldet, ganz Pokémon Logo. An du häls grad do 120 Euro am. Aua, aua, aua.
Well ech packen se trotzdem aus, mir zwiwwelen se trotzdem an. Zwiwwelen wären dann. Okay. Also do wärt wahrscheinlech och erëm jiddereen op Youtube kräischen, et deet eis leed. Mee mir packen se actually aus am. Ah, Moment, dat sinn.

Sot eng Art Joy of Kaart. Déi kloer Kaart déi wëlle mer emol nach am Richtchen zéien. Ass eis bis elo gegléckt. Op jidderfalls einfach sou do Kandheetsmomenter do eng um Opkomm mat den Gen 1 Kaarten op First Edition. Also leider net méi drop, mee dat waren emol First Edition Kaarte fréier.
Och relativ gutt verschafft. Hanne gesäit een. Dass alles agestanzt an de Pokeball gesäit och mega cool aus wéi dee sou raus steet. Dat erkennt een op der Kamera vläicht e bësse schlecht, mee wow.
An déi Leit déi se esou verréckt, déi probéieren do déi do och ze graden an alles an da mussen se emmer do bis eng 300 Euro Këscht kafen. Mir wäerten awer hei bei enger Këschtes bleiwen an ech wäert eis dann elo schéin hei anleeën. Déi si gutt schwéier. Jo, déi si schwéier.

So. Voilà, dann hun mer eis den Dino rem aus dem Tirang. Hei ass d'Codekaart, ween se wëll kann se kréien, den éischten ass vir. Wann eppes ee Joer laang geléiert hun ass dee Sproch. So, an dann huelen ech déi 4 lescht Kaarten a man se lo vir. So war dat richteg. Ok, ma tiptop. A mir hun et richteg gemaat, well mir gesinn dann déi Energie. So, dann hu mer de Path to the Peak. Ech weess elo net, Dir hutt warscheinlech déi meescht Kaarte scho gesinn. Gi mer proposéieren, mir gi e bësse méi séier heimadder duerch. Mir maache e kleng Réckchen, da pause mer e bëssen, well mir maachen insgesamt, war et, 25 Päck elo op. A mir si scho bäi 12 Minutten. Da gi ech einfach soen, Dir kënnt dat roueg stoppen, wann Iech eng Kaart interesséiert. Mee déi meescht Kaarten hu mer schonn oft genuch gesinn, sief et um Terre Duscourt, Schéin is dat do sinn an en schéin Arthaus si also schon e gudde Pull fir Dir Iech dann Stiwer persounlech well do ëmmer hei op d'Säit Jo genau awer Zäit spueren.
Wéi gesot déi Päck sinn ëmmer Bonus fir däi. Du kanns och do eppes erauszéien. Et ass net dat wat eis haut interesséiert esou well heiansdo muss een och Chance rechnen. Dat ass eppes Cooles dobäi mee esou wann et zu wäit weg wann et zu wäit ass pardon dann géif ech et och Iech soen.
So, dass et spannend bleift, gi mer trotzdem a Blëtzenergie do ran. Apollo, also ich kenne den schon gönne mich so gut.
Ja, du hast schon Familienbar zusammen. Tipptopp.
So, die misst da alleguer schon enger gesinn hun, ech zwar net, mee. Ok do mat den Tauros wees ech lo net op deen wertvoll ass.
Jo se ass holo. Majo dann deen ech dech Kaart scho mol heihinner. Dir kennt den Text, dir kënnt e wahrscheinlech scho net méi héieren.

En plus den dat fossilt Pokémon ok geréit ze zéien ass och net ëmmer sou einfach wann ee fir d'Sammlung se sicht. Jo ok
ech sti méi op déi full arts, déi gefale mer besser an do kommen der deemnächst dann och nach zimmlech cool eraus. Dat wäert mech freen, do wäert ech wahrscheinlech dann och Pokémon Sets kafen ja ja. Elo fänks du un awer un sou wäit hübsch ech war ëmmer top op d'Pokémon Kaart esou schéi mécht. Sou dann hu mer erëm d'Codekaart en den Text.

Ja, kann ich vielleicht ein bisschen schlecht, so. Geht vielleicht besser.
Ihr könnt auch eigentlich stoppen, wenn ihr so wollt. Wie gesagt, das ist immer ein Bonus für euch. Wir fangen nicht immer an. Weil er Ziegen nur lehnt, gibt es Ziegen nur zwei, können wir mal so. Ne? Ja, genau.
Und Ziegen nur drei hast du immer noch an unserem Discord präsent.
Eglobanda.

Wéi gesot sinn normal Päck déi se einfach dra gestach hunn an déi Sets. Et ass keng Garantie do eppes ze zéien. Et ass mat Wohn un. Mir maachen trotzdeem op. Vläicht hutt Dir jo e gudde Pull enkelt, mee och wann net, ass kee Verloscht.
Sou, an zweetleschte Pak. Hues de scho midd, soll mer eng Kéier tauschen? Ah, dat ass ok, dat geet schonn.

Dat ass schonn e gudde Pull. Ass dat e gudde Pull?
En plus dat misst schonn eng Fullart dat do sinn. Mä ech soll kucken, jo, do hu mer dann eng fir eis perséinlech Sammlung, déi ee roueg kann dra maachen. Et gëtt och elo hei eens uewen eppes, do misst der Iech sou den Déngens gesinn.

So an dann muss Mob goen an Oh, du, Uff!
du bass awer elo gutt dran.
Okay. Also du muss d'Pack Biere Eng nach, well Rainbow du Winter schéngs, Cross Kart. du schéngs hei wierklech eng gutt Tension ze hunn an voilà. Also zum Schluss déi beschte Pulls. Huet sech dat gelount?

Do war een Besatz vun X, dass war nix dee Pak. Mir hunn der elo 3 opgema. Et ass eben eng grouss Chance nach do. De Projet geet lues zu Enn, mee ech bidden et den Erik-Datei an d'Pendel ze soen, fir zäitnah den een oder anere Pull ze kréien, well ja.
Jo, da kucke mer mol. Vläicht fënne mer jo nach deen een Glécklechen nach d'Tara. Ok, da kuck mer. Also Dialga, Ed Sheeran, Bobo, deen zimlech cool ass. Ech wäert scho schloen.
Kucks mer, wann déi drëtt Kaart feier ass, do hoffen ech ëmmer, dat den anere gutt fleege lass. Ok, ok.
Dat ass ëmmer esou ee Schockmoment fir mech. Mee och hei huet leider Gottes näischt gezënnt.
Kee spezielle Pla geet et um Normal Puls. Hu mer keng Retro-Kaart dobäi. Alarm Mali do och eng fir elo op d'Säit ze huelen. An ech hoffen einfach, dat mer nieft den Zapdos nach e puer Kollege kënne risetzen. Voilà, do ass dann nach enker déi nächst Codekart. Dann hu mer de Logia, den Yveltal an d'Zernia. D'Zernia ass ganz staark Kaart. An nach enker den.
Déi ass och d'éischt Kéier, datt mer se och an dësem Projet zéien, mengen ech, wann ech mech elo net hieren. Okay.
Och eng méi selte Kaart am Fong. Schéin déi gezunn ze hunn. A wéi gesot, wann eens vun iech brauch, hunn se elo duebel. Den éischten ass vir. An déi aner Kaart kënnt d'Standardkaart an der anerer Säit a mir leeën déi dann hei beim Zapdos als Special Hit schéi brav dobäi. Da wësst der wisou ech den Eric och hei matbruecht hunn, fir den hei huet si vill Pepp an déi zwee Geel hu mir séier.
Sou, dat hei ass eng zimmlech schéi Kaart, ech liben d'Design. Dann hu mer en Palkia.

Percheram, Groudon, Zernias an e Miu. Esou deng Paak dee séier ouni Kommentar kann ofgeschloss ginn. Mir maachen dir méiglech datt mir maachen d'Pack och scho wéineg séier op, probéieren Zäit ze spueren an dir hutt elo während 3 Méint, vu September un ass dee Projet gelaf,

War dann bonne chance.
Ok Garchomp och ëm fir Iech eng Minigarkaart déi mer och fir Iech dann disponibel stellen an dann hoffen ech mol op d'last pack magic. Ok.

Ähm, jo.
Ma jo, dat war et. E coolen Ofschloss.
Ech weisen iech en eng Kéier als Highlight déi heite Säit, well se schéin ass. Mee als Oberhighlight, d'Feierdeeg komme jo elo eréit, mee fir mech war elo schonn Mëscht. Andy Murach kritt nach eng Soirée Merci Erik. Keen Stress. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken. Nächst Woch maachen eng Kéier eppes op, mee op dëser Plaz dann. Schéi Chrëschtdeeg un iech gewënscht, muer ass den Ädge-Owend schonn an dann och schëin Feierdeeg. Nächste Freiden dann eng lescht Kéier, awer bon, dann déi zwou lescht hei zénge mer net, da si mer dann. Mee de Fluch ass gebrach draussen, mir hunn also gutt Zeen un eis. An enk am Gëllenen, ech mengen dat war de Problem, dat muss am Gëllenen eng Kéier zéien, du gesäis nach enke schéin 80 Euro haut bezunn an dat do ass och nach eng 50 Euro Plaz, wou elo an Grève geet.